Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, KFC, Dacia Malta, Positive Parenting Malta,

Claudette, hello, kif int? Hello, all right. Ah. Jena, I'm very happy, vera, vera kontenta li edha wek. Jena u
U l ħaġa li nixtieq nibda bijax, l ħaġa li għamilt wara li tkellimna. Mort infittex dak il-klip li għatli bih tal-parlament. Oh.
Mort infittxu, għax jimma konċ rajtu. Ok. U mill-ewwel mort, mort, mort ifittxu. U rajtek. Għax, mela, mara fil-politika, mhm. l-lum il-ġurnata, jizek għat idħol issa in your next stage of life. Ekko. Ux.
Il-kapitlu tal-politika tjenala. Tjenala bil-mot u

strong. Mhm.
Trid trabbi oxra. Trid trabbi oxra, trid isek irridu mhm. n-nisa fil-politika ma fl-istess ħin irridu għom ikunu bħall-irġiel. Mhm, u di kiena li u li rajtek temozjona ruħek, jina fl-opinja tiegħi għandna bżonn ħafna iktar emozzjoni. Ma nistgħux l-emozzjoni hija parti kbira ta' ħajjitna, parti kbira tagħna. Naħseb
hemmhekk ħarġet vulnerabilità tiegħi li qas jien ma kont aware minnha. U allura Eh, toġobni ta' il-mod ta' kif bdejta inti li aħna kind of irridu n-nisa fil-politika ma mridhom ikunu bħal irġiel. Eh, mhux biss fejn tidħol din l-aspett tal-emozzjoni, imma anke f'affarijiet oħra. Mentri eh, naħseb illi l-politika mhux biss f'Malta imma internazzjonalment għandha bżonn li jkollha nies diversi ħafna minn xulxin. U hawnhekk fejn naħseb illi l-politika qed iddejjaq 'il ħafna nies proprju għaliex mhix toffri dal-aspett. Jiġifieri jiena dejjem ngħid bdejt ninduna kemm hi Kemm hu importanti li jkollok varjazzjoni fit-tip ta' nies li għandek fil-politika meta fil-grupp parlamentari li tlajna fit-2013 kien tela' ukoll ħabib kbir tiegħi Ryan Callus u Ryan Callus huwa inġinier u f'daqqa waħda ndunajt illi Raġel xorta, imma inġinier. Mhux raġel u avukat. Il-mentalità differenti kompletament, il-mod ta' kif jara l-affarijiet kompletament differenti. Illum il-ġurnata il-grupp parlamentari nbidel ħafna, minflok inġinier wieħed għandna erba' u waħda minnhom hija mara. U hemmhekk tara id-differenza kbira fil-mod ta' kif jaħsbu, fil-mod ta' kif jaraw l-affarijiet. L-inġinieri huma iktar prattiċi, iktar forsi kultant. Strutturati jew.
Strutturati żżejjed, illi għalihom one plus one dejjem equals two, u ma nistgħux. Ara l-avukati bil-kontra, one plus one jista' jkun li jkun two, imma jista' jkun li jkun three, jista' jkun li jibqa' one. U ħadd ma jaqbel bejnietom dik kollha għax kollha għandhom raġun. Eżatt, dik in-natura u tagħhom. Eh. U allura m'għandi xejn kontra l-avukati, minti ma jistax ikollok grupp ta' nies li qed jirrappreżenta poplu li jkun magħmul mill-istess tip ta' nies, irġiel u avukati. Il-maġġor parti. Vera.
U din, jiġifieri illum il-ġurnata l-fatt li hemm iktar nisa fil-Parlament, il-fatt li hemm ehm, persuni ta' ta' ehm, ta' professjonijiet differenti, dik tagħmel differenza. Tħossok iktar rappreżentattiv meta meta tagħmel hekk. Imma ma rridx nistema' isni qed naħrab mill-punt li tlaqt minnu inti. Naċċerta li minti xa taħrab minna, naċċerta li ħatu pjaċir, anzi naħseb nitkellem fuqa. Għal min forsi ma jafx fuq xi xed nitkellmu, jina ftit wara eh, limit eh, ħabib kbir tiegħek kienu ħajala kważi sena eh, li ħallina. Umbat mietet persuna oħra li Wegħed lil missieru li ma nsemmix, ma nsemmix b'ismu biex ma niftaħx iktar pjagi. Qomt nitkellem fil-Parlament, kont qed nitkellem fuq Karl Guder b'mod partikolari, nsellem il-familja tiegħu. U f'daqqa waħda nfaqajt nibki. U ma kienx, ma kienet l-ebda intenzjoni tiegħi vera imma nfqajt nibki b'mod li ma stajtx nikkontrolla lili nnifsi. U bdejt inħossni frustrata illi ma ridtx jien li d-diskors tiegħi jmur f'dik id-direzzjoni imma b'għad l-amar xorta trid iżomm kontroll għax inkella ħadd ma ħa jifhmek x'inti tgħid qed tgħoll fuq Ir-reazzjoni tan-nies kienet kbira ħafna ħafna u bħalma għedtlek meta tkellimna, l-iktar reazzjoni interessanti li kelli kienet mingħand ħabib tiegħi, nsellimlu lil Roderick, qalli, qalli isma' qalli qed jikkuntattjawk nies fuq dak id-diskors, għedtlu iva, għedtlu mamma mia x'reaction kbira kelli. U r-reaction tan-nies x'kienet fuq kif? Kemm emozzjonajtni, kemm pożittiva u sabiħa. Imma dan il-ħabib qalli sir irrispettivament mhux qed jgħidulek in-nies, qalli inti għandek bżonn l-għajnuna. Qtlu sorry? Qalli jien naħseb li inti għandek bżonn daqsxejn għajnuna, qalli għax naħseb illi ehm, kif ngħidu bl-Ingliż, you're in a place you don't really want to be in it. U fost il-persuni li kkuntatjawni, u vera kkuntatjawni ħafna ħafna nies kulħadd bl-istejjer tiegħu kulħadd jgħidli mamma mia vera smajt affarijiet f'dawk il-ġranet. Ikkuntatjani professjonista u qalli li hu qiegħed jiddilja ma' sitwazzjonijiet simili wkoll. Qalli nixtieq niltaqgħu taw nitkellmu ħalli jkollok daqsxejn iktar familjarità u għedtlu niltaqgħu bi qalb kollha għedtlu però Inti terapista? Qalli, Iva. Għedtlu, Jimportani niltaqgħu u nagħmlu session għax għandi bżonnha. F'daqqa waħda hekk irrealizzajt li jien kelli bżonn l-għajnuna, li dak li ra l-ħabib tiegħi Roderick kien vera dak li kelli bżonn. Hu kemm hu importanti li jkun hemm xi ħadd li jgħidlek. illi illi inti ma tindunax. U bdejt nirrealizza illi sa ftit ilu konverzazzjoni hekk kienet tant emozzjonani, issa mhux m'iniex emozzjonata, emozzjonata, xorta tibda moħħok jibda jmur lura għal dawk il-mumenti, imma nista' nitkellem fuqha u nista' nitkellem fuqha b'mod trankwill u ngħid kemm neħejt balal minn fuq l-istonku minn dakinhar 'l hawn. Ħafna emozzjonijiet li ma jiġux ipproċessati. Allura ħafna drabi peress li aħna nkomplu we continue to function mhm. fil-ħajja tagħna ta' kuljum, mhm. aħna naħsbu li we're okay. Mhm. Għax diki, u ħafna jaħsbu li tmur terapija meta qiegħda ġo kriżi. Imma u xi kultant nistennew kriżi biex tiġrinna, imma xi kultant tant inkunu qed niffunzjonaw, tant inkunu qegħdin b'daw l-ħafna distractions naħdmu li ikonna daw l-emozzjonijiet li ma nipproċessahomx. Mbagħad f'daqqa waħda tasal f'punt fej mhm. ma tistax tikkontrollhom bħal ma ġara lilek dakinhar.
Ftit qabel ma tħalt fl-istudio, telat li reel. Kont qed nara taf kif jiġrilek meta tara xi ħaġa mbagħad jibqgħu jitlgħulek. Kont qed nara l-awards li rebħu sensiela li nħobb nara ħafna li hija The Pit. U l-attriċi prinċipali li hija l-senior nurse, ta' Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar ta' Pittsburgh, waqt wieħed waħda mill-interviews li għamlulha, daret lejn il-preżentatur u qaltlu, qaltlu, Inti qas taf x'għamiltli f'ħajti, qaltlu, qabel ma dħalt f'The Pit, qaltlu, kont għaddejja minn żmien, I was in a dark place, qaltlu. U qaltlu li hu qal xi ħaġa li mbagħad, influwenza b'tali mod illi she started taking action, bdiet tinduna li hemm bżonn tagħmel xi ħaġa b'ħajjitha. U dan kien eżatt qabel ma ngħatat il-parti f'The Pit. U tħoss illi li kieku ma kinitx dik l-intervista li rat lilu jagħmel ma' xi ħaddieħor, u li kieku ma marritx għall-għajnuna, Imbagħad meta marret għal auditions ma kinitx ma kinitx tieħu l-parti.
Ehm, kienet għadejja minn żmien diffiċli ħafna u naħseb illi huma dawn l-affarijiet irid ikollok trigger illi inti xi ħadd x'imkien anke xi ħadd ma tafux forsi ħana issa qed nitkellmu. Ma nafx. Min jaf kemm hemm nies li jgħidulek anke jien ma jien ok ta. Isek isek bħalma tinti trid tkun ok imma trid tkun ok għal kulħadd u ma taqafx taħseb inti x'ok għalik innifsek. U hawn min forsi ma jagħtix kasu persuna bħalma ċempel lilek qollek għandek bżonn l-għajnuna, inti stajt għatlu għamor rajta u l dik kienet fażi u dik għax. Irrid irrid ngħid ukoll li il-mod ta' kif qalili anki speċi Qalli, Issa ħu għalik kemm trid. You know? Qalli, Imma jien naħseb li inti għandek bżonn tagħmel xi ħaġa. You know? U f'daqqa waħda rrealizzajt, vera, u mbagħad mort għar dik l-ewwel session u minn dik l-ewwel session komplejt għaddejja u, ehm, Ma naħsibx li 100% ok. Mm, ma dik but journey. But I'm ok with not being 100% ok. Għattifem? Imma ehm, l-affarijiet li li li komplejt nħaffer un fittex fija nifsi li forsi kont eh, qed inwarrabhom xi ftit eh, u allura tibda tajt fil-ħajja u tant għaddi minn affarijiet b'mod personali Illi imbagħad il-kapitlu tiegħi fil-politika huwa dak ukoll illi inti il-ħin kollu tiltaqa' ma' nies bi problemi. Imma qatt ma tiltaqa' ma' xi ħadd illi kemm ikollok hekk konverżazzjoni sabiħa biss, għax ħa ngħidlek u tibda. U dak hu x-xogħol illi għamiltu mit-2013 sa din is-sena u rrealizzajt illi It's time for me to stop. Jiġifieri, jien mhux għax kelli problema ma' ħadd, ma' xejn. Imma anki It's time to move on, no? Il-mama tiegħek.
Eħe, jien wkoll għaddejt. Tlift il-mama tiegħek?
Ħames snin ilu.
Ħames snin ilu għaliex iż-żmien tant itir kelli vizzju dejjem ngħid tliet snin u nofs, erba' u rrealizzajt oj, ħamsa, xi ngħid. Qisni dejjem weħilt f'dik kull min jgħidli kemm ilha li ħallitna l-mamma, ngħidlu tliet snin u nofs, erba'. Mbagħad irrealizzajt li ħames snin ilha nieqsa il-mamma. Ħassejtha ħafna, ħafna, ħafna, ħafna lill-mamma. U tiskanta l-affarijiet iż-żgħar illi kont inċemplilha kull filgħodu. L-ewwel ħaġa hekk qabel jew nkun qed insuq sejra għax-xogħol, l-ewwel ħaġa nċempel lilha. Kif int ma, lejn l-aħħar batiet immens għax għaddiet minn minn cancer diffiċli ħafna ħafna. Imma it-tobba tagħha u n-nurses kienu jgħiduli, imma nħieden ommok fighter ta' din, ħaddieħor bħalha taf kemm ilu mejjet. Di U kienet tgħidli, kienet tgħidli jien niġġilidlu ta', niġġilidlu hekk tmissliha, le, le, le. Jien naf kont naraha jiena u kienet tgħidli ħa nistrieħ għax illejla ħa noħorġu. Ħa toħroġ, qisek biċċa tal-art ma, fejn sejra? Le, le, le, dak nistrieħ. U mbagħad ndellek naqra xi ħaġa żgħira, ma kinitx dellet tant għad tal-makeup. Ndellek naqra xi ħaġa, nilbes pulit, għax kienet tilbes pulit ħafna ħafna. U tara, kont ngħidilha ma fejn sejra? Tgħidli mmur għand ħbieb tagħna. Dawk jifhmu, jekk ngħidilhom illi ma niflaħx u rrid nitlaq, jifhmu. U jien dik l-aqwa, imma mhux sew il-papa joqgħod id-dar. Hekk, ngħidilha, Asli inti msakkra jew sakkartu, jaħasra. U kienet tagħmilha. L-għada filgħodu kont inkun mejta biex inċempilha nara, you know. Kif mort imma, all right, ta, all right. Imma jien ma nafx kif kienet kampa. Ma nafx kif kienet kampa u kienet iżżomm lilha nnifisha għax hi dak it-tip meta konna żgħar, ara ma toqgħodx tintelqilha fuq il-mejda, trid toqgħod dritta u saqajk kif tpoġġihom u u l-cutlery kif inżommuh, l-etiquette kollu tad-dinja.
U xi ħaġa li impressjonajtni meta għedtli li l-mamma tiegħek telqet mill-iskola ta' ħdax-il sena. ħarġuha. Ħarġuha.
Ħarġuha mill-iskola ta' ħdax-il sena għaliex talbuha biex tgħin fid-dar għaliex kienu familja kbira u prattikament kellha oħtha li kellha kundizzjoni daqsxejn diffiċli, l-ibqija kienu kollha boys u allura kellha toħroġ mill-iskola. Imma l-mamà jekk kont tiltaqa' magħha ma kontx tinduna li ma kinitx Dik impressjonatni. Ta' ftit skola, jiġifieri kienet tikteb pulit, kienet titkellem b'Ingliż sabiħ ħafna. Ehm, lilna jiġifieri kienet dejjem tajdinna, dejjem tħallat ma' min huwa aħjar minnek. dejjem hekk kienet. Ehm, u u li li kienet ittina ħafna ħafna pariri, ħafna kont, per kont dejjem Inti ha il-ħin biex tgħidhomli l-affarijiet. U kienet very straight forward, jiġifieri mhux se toqgħod iddurlek mal-lewża, tgħidhomlok sew l-affarijiet, tuħux għalik, imma ħa ngħidlek, hekk. Issa għamel int, hi għażla tiegħek, imma Jiena kieku nagħmel hekk jew qatt ma kienet tgħidli agħmel hekk. Għax kienet taf illi probabbilment nagħmel l-oppost bħalma mm. jagħmlu mm-hmm. ehm, mm-hmm. iż-żgħażagħ kollha mal-ġenituri tagħhom, you know. Mm-hmm. So, eħe, ehm, kien hemm ħafna affarijiet u bat ikun hemm affarijiet oħra li inti qas tirrealizza li jkunu burden għalik. Per eżempju, jien fit-terapija għandu ngħid illi It-toqol tal-problemi tan-nies kienu ferm ikbar milli kont qed nimmaġina jien, jew it-toqol ta' li ma jirnexxilekx tgħin lil xi ħadd. Speċjalment nies illi vera għandhom problema soċjali kbira. Jiġifieri kienet, kien hekk ma rrealizzajtx li meta ma tistax tgħin lil xi ħadd kienet tħalli impatt emozzjonali ħafna fuqek.
Għax tħossok ninqasthom. Eżatt, eżatt. Issa jiena kelli u għandi vizzju ngħid lin-nies ehm, kienet għalmiti li mara li kienet tiġi tgħini ehm, fil-kampanji elettorali u hekk, li n-nies dejjem kont ngħidilhom ħa nipprova, m'iniex inwegħdek, imma ħa nipprova. U ħafna nies ir-risposta tagħhom hija jiena l-aqwa li tipprova. Però imbagħad tiltaqa' ma' każijiet li huma ġenwini ħafna, ħafna ta', u ma tista' tagħmlilhom xejn minħabba vera affarijiet żgħar. Dak li ngħidulu red tape. Eħe jew inkella jkunu nies l-iktar li jbatu huma nies illi qegħdin propju fuq il-border ta' bejn għandek dritt għal dik jew għal din. Mm. U huma der der on the border hekk. Mm-hmm. U tgħidilha x'inti ma taqax għaliha dik, ma nistax immexxilek fuq dik. Jew inkella ħafna drabi jiena ma nħobbx lin-nies nagħmlilhom xi ħaġa imma ngħinhom biex jagħmluha. Yes.
Ok, għax. Give a man a fishing rod. U din li namlu n-nis dipendenti fuq il-politiċi għalija huwa disservizz. Mhm, ok, mhm. ħajerġu jiġu jfittxuk vera, imma jina forsi għax mamula daqsxejn differenti, ma nħobċ li nis ehm, namilom iktar dipendenti. Eh, tixtieq tihom lodda biex huma jkunu jistgħu jagħmlu l-affarijiet għalihom. Anka biex tifhem li inti fil-ħajja dejjem għandek għażla, jien din Hija xi ħaġa li nemmen ħafna ħafna fiha. Fil-ħajja, ħafna drabi aħna ma nafux li għandna għażla, mhux għax m'għandniex. Jiena llum kelli għażla li ma niġix. Imma jien xtaqt niġi. Issa biex ġejt hawnhekk, kelli nagħżel li ma nagħmilx affarijiet oħra. Imma ħafna nies ma jifhmuhx dal-kunċett. Ma jafux li inti għandek għandek drittijiet lista ta' drittijiet. L-ewwel ħaġa ħafna nies id-drittijiet tagħhom qasja Għasja fuqhom. fuqhom, vera. U mbagħad hemm nies bl-oppost li jippretendu li għandhom dritt għal kollox. Imma mbagħad ma nifhmux li d-dritt iġib miegħu obbligu. Jiġifieri liż-żgħażagħ pereżempju, okay, għandhom dritt għall-edukazzjoni. Fair enough. Però għandhom l-obbligu illi jistudjaw, jagħmlu l-almu tagħhom, jiġifieri f'affarijiet oħra l-istess ħaġa, anke nies li għandhom problemi kbar soċjali, ukoll għandhom għażliet. Inti jista' jkollok l-għażla illi toqgħod tibki xortik u ma tagħmel xejn. Ara xi ġrali.
Ara jien sfortunata, jien kollox, kulħadd għandu għalija, u tidħol f'din il-litanija u tispiċċa temminha. Vera.
Mentri inti tista' tgħid, Jien, fiċ-ċirkostanzi diffiċli ħafna tiegħi, x'nista' nagħmel? U meta tfittex x'tista' tagħmel, tiskopri li tista' tagħmel ħafna iktar milli ħsibt. U meta tibda tagħmilha, inti mbagħad tibda timxi lejn il-pass li jmiss, lejn il-pass li jmiss. Issa, meta tkun mara speċjalment, Ħafna drabi iltqajt ma' ħafna nisa jiena li huma jew fqar jew f'riskju serju ta' faqar. Magħhom imbagħad hemm it-tfal illi, speċjalment meta qed nitkellmu fuq single parents, lesti biex niġġudikawhom kemm trid, kulħadd jittimbra u kulħadd hekk, Għax ikun hemm min jabbuża u hemm min jabbuża, ok? Ħa ngħidlek storja ta' ta' mara li vera nammirha. Ilni ma narha ħafna snin, min jaf forsi forsi tara dan il-podcast u tikkuntattjani. Darba ġiet quddiemi mara pulita, Qatt m'għadhiex il-problemi jista' jkun li għandha, imma kienet, U kif ħa nibda nkellimha u nsaqsiha l-affarijiet? Għidtli, Mela qabel xejn tiġġudikanix. Għidtilha, Ma kontx qed, qaltli, Kulħadd jiġġudikani. Għidtli, Għax inżomm ruħi sew, kulħadd jaħseb li jiena m'għandix problemi. Għidt li taranih kemm jien pulita, għidt li din l-uniformi tax-xogħol. Għidt li daqqa nilbes l-iskarf u daqqa le u n-nies ma jindunawx. U kienet taħdem ma' ditta, kienet iddur il-ħwienet, tbigħ l-affarijiet, imma kienet l-uniformi tax-xogħol. u kienet iżomm ruħha. Imma minħabba sitwazzjoni kerha ħafna ta' separazzjoni, din kienet tgħix fil-faqar. Ma nixtieqx ngħid fejn u kif, imma kienet tgħix f'miżerja kbira, kbira, li jien meta qaltli fejn tgħix u kif tgħix, ma ridtx nemmen li din il-mara quddiemi pulita B'dak il-mod, preżentabbli għall-aħħar, qalt li timmaġina kieku jiena ma mortx naħdem, kieku jien ma naħdimx fejn naħdem. Timmaġina f'liema stat qiegħda jien u kellha t-tifla. Qatli u qiegħda din? Qatli jien kif nista', li għandi tifla xebba, rrid nagħtiha l-eżempju illi. Tkun xi tkun iċ-ċirkustanza, trid tinħasel, tbiddel, tagħmel, tqum minn hemm u tagħmel il-pass li jmiss. U din għaliex sfortunatament kienet kien daħaq biha sew ir-raġel tagħha u u kienet spiċċat mingħaliha li għandha proprjetà u din il-proprjetà kienet bl-illegalitajiet kollha tad-dinja li din ma li ħadd miss magħha iktar inkwiet milli soluzzjonijiet, kulħadd kien jaħseb li din kollox ok. Mentri din bl-oppost ta' dawk illi m'għandhomx daqshekk problemi u jintelqu.

Meta nisimgħek titkellem, kollox jagħmel hekk join the dots f'moħħi għax nibda ninduna kemm kemm qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn li tkun awtentiku li bniedem vera jarak hija xi ħaġa li kulħadd qed nitfgħu maskla fuqha. li terġa eh. toħodni lura għal dak il-klib tijak fil-parlament li inti xerjajt għax ritturi l-vulnerabilta tijak mhm. u li meta inti orejt your authenticity in-nies għara kif bdew jibatulek messaġġi għax mhm. din hija xi ħaġa li għalkemm ngħixu f'soċjetà fejn kulħadd jitfa' maskla, però kif persuna tinżaħħa dik il-maskla, jissu kulħadd jgħid, għal irwieħ bħali dik. Mhm, mhm. Jiġifieri jekk irrid nilħaq persuna waħda illum li qed tismana nitkellmu li mhm. ngħidula ħares m'intix waħdek. Però aħna din ngħidu qed ngħidulek tintelaqx. Mhm. Kif qed tgħid inti, għamel il-pass il-pass li jmiss. Ekku. X'ki- X'inhi l-iktar ħaġa li meta issa ovvjament qed jingħalaq il-kpa- il-kapitlu tiegħek fuq il-pol- fil-politika, xi ħaġa li inti you're very proud hekk, kburija li għamilt. Hemm hemm diversi affarijiet illi illi nħossni hekk eh, illi illi sodisfatta ħafna, però naħseb em, kien hemm liġi partikolari li ħdimt ħafna fuqha li kienet emenda kostituzzjonali, mela l-liġi l-iktar importanti f'pajjiżna hija l-Kostituzzjoni. U hemm kapitlu fil-Kostituzzjoni li jitkellem fuq id-dritt illi inti ma jkunx, ma jkunx hemm min jiddiskrimina kontrik. Ok? Li din hija ċara il-liġi, jiġifieri tgħid illi ma tistax tiddiskrimina bejn mara u raġel, eċċetera eċċetera, fuq reliġjon, hemm lista twila. Imbagħad l-aħħar żewġ kelmiet kont kont żitthom jiena wara wara diskussjonijiet fejn konna konna żidna illi ma tistax tiddiskrimina kontra persuni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru, u l-identità tal-ġeneru. Jiġifieri dawk ma' dik il-lista issem dawn iż-żewġ kelmiet lejn l-aħħar tal-paragrafu u dawk għalija huma sodisfazzjon kbir. Issa, qegħdin fil-liġi ma jfissirx li qed isiru għaliex dik hija id-dieqa l-kbira bħal meta titkellem fuq diversi affarijiet oħrajn, ta' jiġifieri ma noqgħdux nimmaġinaw illi għax għandna drittijiet u għandna dmirijiet kulħadd qed jimxi magħhom, mhux bilfors tkun qed tikser il-liġi li bilfors trid tmur il-ħabs għal dak li qed tagħmel imma Jiena ġewni każijiet, pereżempju, ta' persuna li bidlet l-identità tagħha, mela tajniha l-għodda lil din il-persuna li tista' tbiddel. Tista' tbiddel l-identità. Tista' tbiddel l-identità, u mbagħad tiġi quddiemok u tgħidli, mingħand is-social services, bl-isem li kienet qabel. U dik il-persuna tibki quddiemek u tgħidlek, Għaddejt minn xiex għaddejt, imma minn tant, u jiġifieri niftakarni mmur għand il-Ministru speċifiku u ngħidlu, jimporta tgħidilhom, m'iniex qed ngħidlek xi ħadd apposta ta, imma f'każijiet bħal dawn, Qed tweġġa' lil dik il-persuna b'mod qisek, you know, qisha dik il-persuna m'għamlet xejn, mentri dik il-persuna id-deċiżjoni biss li tasal li tagħmel dak il-pass enormi f'ħajjitha huwa kbir u jrid jiġi rispettat. Imbagħad hemm affarijiet oħra ta' jiġifieri Jien naf bħala bħala liġijiet tant tant għaddejna liġijiet. Il-ħasra fil-politika hija illi jekk ma jkunx hemm kontroversja ħadd ma jagħti kasha. Imma fil-fatt jgħaddu ħafna ħafna liġijiet mill-Parlament illi jgħaddu dak li aħna ngħidulu b'mod unanimu, jiġifieri b'għaqda illi kulħadd jivvota favur. Okej? U allura ma jkunx hemm min joġġezzjona fuqu. Imma l-iktar li għamlu headlines u ma li ġiet li jinti u ma kontroversjali u li ikollok min vota kontra u min vota favuru. Allura, għax ma naqblux, allura emmek għax ma toġobnix l-autentiċita, irrid bil-forsi kollok grupp ta' nis kontra grupp ta' nis oħra. Dik ukoll, per eżempju, ġieli qaluli nies, Imma intom jiġifieri titkellmu u tiċċajtaw bejnietkom? Ħbieb intkom! M'iniex se noħroġ fil-weekend ma' membri tan-naħa l-oħra, imma jekk qed niddiskutu liġi, jew ħa nagħti eżempju, inti għandek diversi membri parlamentari li jkunu parti minn delegazzjoni u jmorru konferenza internazzjonali. Se mmorru noqogħdu quddiem in-nies, quddiem pajjiżi oħrajn, nitqatlu bejnietna, mhux niftehmu x'jaqbel għal Malta. Pereżempju jien kont fl-OSCE, okay? Konna mmorru u niftehmu min ħa jitkellem, fuq xiex se nitkellmu, naqblu bejnietna illi din ħa nivvotaw hekk favur, dik ħa nivvotaw hekk. Bħala Malta imma U dik tagħmel differenza, ma nistax imbagħad malli tispiċċa dik il-konferenza tibda tajjar il dik il-persuna ma tarax. Għas nimmaġinakom.
Le, imma ħafna nies jaħsbu li bil-fors trid tkun. Ikun hemm laża l-antagonizmu u l-ok. Wis, mm. kultant nistennew iżejjed. Mhm. Illi mhm. inti jiena u inti m'għandix dubi li hemm diversi affarijiet li ma naqblux fuqhom, imma xorta ħan irrispettak U fl-aħħar mill-aħħar, kif jgħidu bl-Ingliż, we agree to disagree. Ma tistax taqbel mija fil-mija fuq kollox ma' kulħadd. Il-ħajja tkun vera boring kieku kienet hekk, mhux hekk.
Inti meta iddeċidejt tidħol għal politika għamil deċiżjoni. Mhm. U d-deċiżjoni hija li mintix li ħadd jaqaf tkanta. Mhm. Jiena qabel ma kellimtek ħsibt li kienet parti kind of part and parcel li inti la dħalt għall-politika isek ma tistax tibqa' entertain. Per intat li no, kienet deċiżjoni tiegħek. Mhm. U għalfejn?
Jina kont nara propju mill-bidunet li ħabbart li ħanoħroġ fil-politika, kont naqla ħafna kommenti negattivi, ħafna tajjir, eh, ħafna zebliħ, In-nies ma kinux qed joħduni bis-serjetà, mhux in-nies, xi nies. U jien kont għad m'għandix irrid nibqa' nagħmel hekk. Fil-fatt, jiena naħseb li Desire saret iktar popolari propju għax jien waqaft inkanta. Għax saret daqsxejn is-song li tindaqq għax il-kantanta ma tistax tkanta kind of thing. Eh, jien kienu jinkuni ġifiri ħbib tiegħi laburisti per eżempju għax kienet tindaqq f'xi mass meeting tal-Labor u jibatu ili jo biex jinkuni. Imma li mandunaw xu li qed jagħmlu li pjaċir kbir. Skur. Għaliex il-lum il-ġurnata Di il-kanzunetta, it took a life of its own. U saret. Innu, innu. Ġanni dejjem jgħidli. Ġanni jgħidli, ovvjament inkantaw l-innu u ġek. Għalih dizajn. Kif, kif, kif bdiet di di li saret? moda fit-tiġijiet, kulħadd irid id-doqqa. Jien fuq livell personali naħseb illi li ġara għalmenu lili jien hekk nara l-sitwazzjoni. Kienet ikkuntatjatni Martina biex inkanta fit-tieġ tagħha u ta' Emma. U jien għattilha le le Martina x'jiena minni qed inkanta u di ħoditha bi kbira. Minni se ngħidilkom il-kliem eżatt li użat, imma sabba oh stupid, oh stupid, tagħmilli. I disagree, I disagree. Ta' kif tagħmel Martina. Naf kif
Waqt tela, I'm sorry Martina, minix se nkanta lilek. U sadan it-tant, eh, qalt li ħajkun hemm Ġanni, do, u ċempilt il-Ġanni, għatlu ġdi trid tinkanta, għatlu ma jiena. U jgħalli u mux xorta. Għalli inti xaħat għalek ma tistax. Għatlu, le, le, le. Insomma, bqajt naħsiba, naħsiba. U konnet nitkelmina u David ir-raġel tiegħi u għatlu, naħseb m'hemm xejn ħażin ta' billi nkanta. Għidtlu u jien nagħmel desire biss u nieqaf. Qal li inti taf dak. Insomma, to cut a long story short, ehm, ftemt ma' ġanni, insomma, mort għattiċ. U Martina ma kienieċ taf.
Kantajt.
Isa, jien naħseb illi Isa eh, kien kella ħiel li ħana mila, ma Isa ma kienieċ ċerta maħabba li kondi ġattela le, u jum għax nidħol fija. But, word, U għamilt din l-imbirka song. Ehm, li ma realizzajtx dak il-ħin li kien hemm Ben Kamil u dan tefaħa live dak il-ħin fuq Facebook. U f'daqqa waħda il-messaġġi li bdew diħlin. Kulħadd i mela rġajt qed kanta, i ara jkolli tiġi. Oh, to no, issa x'għamilt. You opened Pandora's box, eh? Jien ma konċ naf li din vera tendaq daqsek fit-tiġi, ġili mortiċ undaq. Min kun naħseb li biex jinkuni jew xi ħaġa, ma eh. konċ indunajt li di vera għada d-dejja. U xej f'daq għawa ħada. Imma literalment splodit. Iġviri, thanks to Martina, thanks to Ben Kamil, thanks to Gianni, you know, um, u diversi kantanti baqaw ikantawa. Jiġifieri, ma kontx qed inkanta jien, ma kienu qed ikantaw huma. U llum il-ġurnata forsi tagħżel. Ehem. Għax nista' nimmaġina kieku tmur kull fejn isaqsuk biex tmur, oh. kieku naħseb weekend, weekend, every weekend busy. Ekku,
u allura meta nista' u Mhijiex il-linja, jiena llum il-ġurnata barra barra x-xogħol parlamentari jien għandi xogħol impenjattiv ħafna ħafna u allura joħodli ħafna ħin u huwa xogħol għal qalbi immens u mhix mhux ħa nħalli issa li li dan ix-xogħol l-affarijiet l-oħra jfixkluni minnu you know jiena magħmula daqsxejn hekk li dak li qed nagħmel irrid nagħmlu sew. Interessanti ma kif inti isa ħajtek mill-bidu isek bdejt. Kont qed tistudja biex tkun teacher. Iva.
Mbagħad ħadd li li mor tara Ir-riżultati tal-ewwel sena. Ir-riżultati tal-ewwel sena.
Moġbunix.
Eħe.
U kif qiegħda hekk hekk nara dit-tabella u eh. New BA Course Theatre Studies. Hmm. Interessanti. Dħalt, għadtilhom, Jien qiegħda l-ewwel sena għal teacher, qaluli le, trid tirreżenja. Ok, ħriġt mill-uffiċċju, irreżenjajt, dħalt hemm, applikajt, mort id-dar, imma ma qalt li kif mort, Ok, x'ġara? Għax irreżenjajt biex. Taħseb li inti brava tagħmilhom dal-affarijiet. Anyway, u mbagħad tħalt theatre studies, imbagħad meta wasajt lejn l-aħħar tal-kors, kienu ġew lecturers mill-Università ta' Bologna jgħalmuna. U qed inkellem il-wieħed minnhom speċi fuq x'nista' nagħmel fil-futur. Qalli, għax ma tiġix Bologna tagħmel il-masters hemmhekk? Umm, ma kontx ħsibtha. Iva, qalli, qalli hemm kors interessanti ħafna, qalli għandek Taljan tajjeb ħafna, qalli naħseb li timmaniġġja. Qed insaqsi, sirt naf li kien hemm scholarships maħruġin mill-Gvern Taljan through l-Ambaxxata Taljana. L-Istituto di Cultura li għamel ħafna ħafna ġid f'pajjiżna, għandna numru kbir ta' vets li kieku ma kinux għal dawn l-ischolarships mhux kulħadd kien jirnexxielu li jmur jistudja għal vet barra. Xejn hu spiċċajt mort Bologna, jiġifieri. Hekk ħassejt li inti ju Hemmhekk ħa toħodni l-ħajja? All right. Isek ma tiġġilitx biex tibqa' hemm, isek ħaż teacher, mbagħad hemm, mbagħad mort hemm. Mbagħad eh, ċemplulek biex fil-1993, Rea Ġus. Ekku, proset, iva, meta kont edha Bologna. U għamek ċempi li rej biex Rea Ġus għalli għandi song għalik għalli tidħol fil-festival kien rani fil-Voices.

Tistgħu ssibuha online għax ma nafx minn kien tellaqha ma duet vera sabiħ għal qalbi immens. Għanja ta' ħajti, you are my music. Dak iż-żmien konna nkantaw biż-żewġ lingwi u kien hemm l-orkestra wkoll li kienet sabiħa ħafna. Eħe, konna ġejna għandu kun xi l-ħames post, xi ħaġa hekk, imma konna morna tajjeb u bqajt nieħu sehem minn 93 sat-2000, seba' snin. Dejjem ġejt ma' ta' quddiem, xi darbtejn it-tieni post, it-tielet. Ovvjament Desire telgħet. Għad Desire. Imma qisek inti tikkrea affarijiet li ma jintesewx malajr, allura għandek desire, u mbagħad anki kellek sfida. Iva.
Sellili.
Li llum il-ġurnata anki anki l-kelma sellili. Isa isa baqat. Many many years later xorta dak li jkun ma jistax jgħid sellili mingħajr ma jiftakar fil-programm.
Fil-programm mela, mela, mela. li għamel kemm għamel snin? Għamel 15 Għamel,
ara, over a span ta' għoxrin sena naħseb għamilt tnax, ħmistax nagħmlu off and on. Eh, iva. Li baqa, baqa. Kuljum, eh?
eh ma jimma nafx kif. Kuljum. Xina sena għamiltu live, għatlek, għatlek sena għamilt live. U kont. Kuljum. Hmm, fiħe? Eh? Nasgur li fiħe. Fiħe live, fiħe. U baffarijiet.
Eh, baffarijiet, which can go wrong. Fosthom l-ewwel tliet xhur għax dak konna bdejnieh biex just in case ma jirnexxix inwaqfuh. Kien beda f'April. Minn April sa Ġunju. La me.
Mela. Mhux is-soltu, is-soltu Oktober. Kien test.
Test. Kien test. Test. Fi żmien meta ma kenniex stazzjonijiet li fil-PBS, U l-PBS kienu jiftħu l-istazzjon fl-erbgħa. Mela. Jekk ngħidlek kif bdiet il-proposta tidħaq. Għax Kif qaluli- bdiet il-proposta? Għax dawn qalu li aħna ndaħlu lil ħaddiema tagħna għax-xogħol u ma li niftħu l-istazzjon u sija wara jibdew bl-overtime. Nistgħu nibdew nagħtuhom xi ħaġa x'jagħmlu qabel titħajjar tagħmel programm. Ok. Il-lammi.
Ħanasiba. Il-mammi tqalt li never say no. Never say never.
U fil-fatt, eh, kont askonna minn fejn tibda tagħmlu programm eh, tlabtom li kolli direttur tajjeb, kelli li Franz Lija, nsellimlu minn hawnhekk. Franz.
Bat eh, għalu li ħanduk persuna biex tigwidak, persuna b'esperjenza. U tawni l-Gloria Mizzi. Anti Gloria. Oh, oh xi ġmiel, kemm memorji sbieħ. Kienet toqgħod tistennini ma li jispiċċa l-programm. U eżatt kif nispiċċa nsibek tistennini fuq fit-taraġ. Tagħmel li Hmm, hmm. Ek, wara kull program ta' u battajt, per eżempju, għara, ewn ikkon tajba, dik il-bicċa, ek, iva, imma di, di xri għalfej għatta. Għajmi, toqt titkellem fuq minn hemm wara l-kamera. Mela niset jarawhom.
Ovvjament naħseb kella il-perċessjoni tagħha ta' presenter kif trid tkun. Imma minna Għadni ħbib magħha.
L-interessanti li inti l-lonċjajt nis bħal Claire Aġus. Iva, ħdimt ħafna ma' Ray, Kallejar, jina u Ray konna sixth form flimkien. Oh, wow.
Iva, Iva, jek ta' bank ma' bank. Oh, wow. Il-ħin kollu, il-ħin kollu piċċikati konna. Must have been fun.
Oh, kem avventuri, gbar. Eħe, u diversi oħrajn jien naf meta kellna l-Max Plus pereżempju introduċejna jien naf il-Kjara biex tippreżenta. Il-Group Sixth Above kellhom il-programm tagħhom ukoll, Joseph Bonello konna introduċejnih hemmhekk ukoll. Naħseb anki True Sfida min jaf kemm tara. Dawk it-tfal. Dawk ngħidulhom it-tfal. It-tfal. Hekk. Okay.
Ronald hu wieħed minnhom. Frank, Sean Buħaġar. Ironikament, Daniel Cauchi kien inqala' mill-isfida u ltaqa' mal-mara tiegħu Christine waqt l-isfida. Wow!
Mela, Rachel Vella, Rachel Fabri, Dorothy Bezzina. Ritjan Sakko, Eh, Simon Law, niprofa niftakarom kollha, u meta tibda semmi ta' mizbal għax tħalli nizbal. Barra u tajt, mela niktbulek disclaimer.
Ekku, aħfru. Issa, issa l-ura, issa li il-kapitlu tal-politika ħajnala. Mhm. Naraw f'xi kompetizzjoni tal-kant, tħajjar, iżid over, iżid Eurovision leta, eh.
insa, insa. Mhm. Imma nammetti li meta nara mużika mużika, mm. ma xi ġmiel, mm. xi ġmiel. Ehm, il-ħolma li nerġa xi darba nkanta ma' orkestra kbira wa emmek, mhux neċessarjament biex nikkompeti, imma dak il-feeling ta' ta' orkestra kbira. Jien għandi song bil-Malti jisimha Kunċert li kien kitibha jidhirli Sammy Galea kien kitibha mbagħad kien għamel l-arranġament għall-orkestra Dominic Galea. Bi kliem ta' Ray Mahoney. Sabiħa immens din is-song. U din darba kienet ġietni l-opportunità immur Bratislava inkanta ma' orkestra u niftakar il Domni Galea tani l-partitura dal-aħħar ġiet f'idejja ma nafx kont qed inqalleb u sibtha. U ma' dil-orkestra kbira u kultant ngħid kemm nixtieq nisma' dik is-song Ma dl-orkestra nazzjonali jekk waqt mużika mużika. Eh, forsi qed jismana xi ħadd li can make it happen.
Sellili.
Claudette, xi trid issir la tikber? Għax wasalna fl-axħar ta' wasalna fl-axħar. Ma nafx li tinsir, pero dak il qeda nagħmel bħalissa, jiena bħal matlek għandi xogħol vera interessanti. Jiena naħdem mal-Università ta' Malta. U xogħli hu li nsib il-fondi, il-finanzi biex issir iktar riċerka. Mhux għax mhix issir riċerka, imma hemm ħafna riċerka li qiegħda tistenna biex issir skont kemm niġbru fondi għaliha. U dan huwa xogħol li lili qed itini sodisfazzjon kbir ħafna ħafna. Jiġifieri qabel ġejt hawnhekk niċċekkja l-affarijiet u nara x'qegħdin nagħmlu, malli nitlaq nerġa' nkompli. B'eċċitament kbir għaliex inti jkollok riċerka f'kull qasam għaddejja, jiġifieri fl-Università ta' Malta ssir riċerka fuq l-arkeoloġija, fuq il-konservazzjoni ta' xogħlijiet artistiċi, AI, robotika, kollox, kundizzjonijiet ta' saħħa, jien naf, cancer, ALS, dimensja, kollox, kollox, kundizzjonijiet tal-kliewi. kull tip ta' kundizzjonijiet differenti. U dawn ir-riċerkaturi tagħna għandhom l-ideat tagħhom. Jafu ħafna drabi x'hemm bżonn li jippruvaw jagħmlu biex jaraw jekk fil-fatt l-ipoteżi tagħhom hijiex dik li jaħsbu huma. Korretta, mhux hekk? Però għandhom bżonn il-fondi. U allura s-sodisfazzjon meta jiġu bi proġett, għandna bħala RIDT, Research Innovation Development Trust, jiġu għandna u jgħiduli per eżempju imma għandna bżonn tant flus, ta' l-biċċa kbira jkunu sommom sostanzjali. Mhux hekk. U inti tmur tħabbat il-bibien ta' nies, nies fil-business, kbar, corporate clients, organizzazzjonijiet, NGOs illi, you know, huma dedikati propju għal hekk biex huma ehm, jagħmlu xi tip ta' attività u minn hemm jiġbru l-flus dik il-flus tmur għar-riċerka. Hija sodisfazzjon enormi. Mbagħad inti tara l-riċerkaturi li jkunu komplew ir-riċerka tagħhom li skoprew kellhomx raġun jew le, jekk ma jkollokx raġun fir-riċerka dak mhux falliment, dik hija deċiżjoni li rridu nfittxu fi triq oħra. Lin-nies inħobb ngħidilhom, qabel ma kellna l-għajnuna b'Google, Waze u dan l-affarijiet, kont tidħol fit-triq, issib li hija no entry, Eżatt. X'tagħmel? Tirriversja u tara ssib minn fejn ħadd. U tara minn x'imkien ieħor.
Ir-riċerki hija hekk. Eżatt. Ir-riċerki hija hekk. Inti tidħol fi triq u tgħid le ta' hawn mhux se twassalna. Però dik li ssibt li inti hemm mhux se jwasslek dik tippubblika. Eżatt.
Ħalli riċerkaturi oħra madwar id-dinja ma jerġgħux jagħmlu. Ma jerġgħux jagħmlu l-istess. U inti la taf li minn hemmhekk ma tistax tgħaddi, mela taf li għandek bżon tgħaddi minn xi ximkien ieħor. Jien taf xoġobni jekk nisma' nisimak titkellem li inti kif fatt inti you really flowed with life, vera hekk ġewk l-opportunitajiet, però dejjem kien hemm ehm, a common denominator f'dak kollu li għamilt jekk kantajt, jekk kont preżentatriċi, jekk kont politikanta, ehm, illum il-ġurnata tagħmel riċerka, isu ix-xogħol tiegħek huwa dejjem għas-servizz Iva. tal-pubbliku.
Iva. Isek, isek dejjem hemm dak il kif ngħidu bl-Ingliż giving back. Iva, iva. Dejjem hekk that giving back. Vera, u fir-riċerka jiena ma naħdimx fir-riċerka direttament għax ma rridx li forsi jkun hemm min jifhem ħażin, imma jiena fil-bidu ta' Marzu Ħadt il-pożizzjoni ta' CEO ta' Research Innovation Development Trust. Qed nippruvaw nkabbru t-tim kemm jista' jkun għaliex hemm ħafna xogħol li jrid isir. Imma vera dan is-sens ta' servizz u s-sodisfazzjon li tieħu lura meta tagħti, Ok, daj li jessa ovvja, mux flusek. Lele. Eħe, ma noqot attenta u kol kif nużom, trid toqot attenta ħafna.
Imma bat li tara r-riżultat tagħhom eh, jinnaf hemm nies illi naf li dal-waqt nattendi ċerimonja tal-PhD Għax ġibna scholarship aħna. Jiġifieri, nkun ħabbat il-bib ta' xi ħadd u jgħiduli eh, scholarship nitħajjar, you know, u tiskanta s-suġġetti u l-areas u ż-żgħażagħ ħafna nisa illi Għandna ħafna nisa li qed jispeċjalizzaw fir-riċerka u din vera tagħmilli kuraġġ għaliex għandna pool ta' nies illi huma meravilja x'qed jagħmlu u naħseb illi huma ma jħobbux jidhru. Ħa ngħid kollox u ġieli ngħidilhom trix nibgħatek fuq jintervistaw fuq no, no, no aħjar le. U ma jkunux iridu jidhru u hija problema. Mbagħad għandna oħrajn iħobbu jidhru xi darba nibgħatlek il xi ħadd minnhom. Claudette qegħdin jgħiduli għala. Vera mela, domna, nala. Eh, ma vera ħat, ah, naħseb jina namlu għom tlet kwarti oħra, iva, zgur. Namlu partu.
Kolla, kolla, mela, qabel ma titla. Ok. Dina tawa. Mela, għek għandi xema, grazzi lil Valletta oh, Glass. How nice.
Kemm sabiħa. Kemm huma żbieħu dawn il-prodotti Maltin Jien vera napprezzhom. Tgħidli mhux xema imma tkamżu tlavu. Ħafna. Hawnhekk għandek fwiħa grazzi lil tax biex perfumery u hawnhekk. Shower qabel ġej.
U hawnhekk għandek trattament grazzi lil Majoka eh, għal wara r-riċerka mbagħad tmur tagħmel naqra oh. naqra messaġġ. How nice.
Thank you. Jina qed nistenna xejn minna.
Vera ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek u hekk din din ehm, il ehm, li inti kollox li tagħmel isek tuħu tuħu il-pjaċir tiegħek huwa Vera li ta' li, li tara u tejn. Ħana jillek u nagħlaq biha. Jiena forsi qiegħda daqsxejn f'pożizzjoni privileġġata llum illi dak li ma jagħmilnix kuntenta m'għandix għalfejn nagħmlu. Mhm. U allura l-affarijiet li qed nagħmel f'ħajti bħalissa huma affarijiet li jtuni sodisfazzjon u li jiena nkuntenta nagħmilhom. Jalla 2027 mela narak f'mużika mużika. Tajjeb. Forsi xi ħadd jikbila xi diska hekk. She's in, she's in. Tajjeb. U qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi il-Gebi Vella l-Makeup, il-Clint u l-tim tiegħu ta' Wed Studio għal xari lil ehm, Valletta Glass għal ġojjellerija tiegħi tal-lum il-Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Welby's Supermarket, KFC, Dacia Malta, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.